eegana iida eegaa baafne guyyaa jimaataa irraa guyyaa lammaffaa irratti argamnaa jechuudha. Iddoon amma itti argamnu kun kibba Itoophiyaa zoonii Oomoo hawaasaa Bannaa Tsamay jedhamu keessatti. Hawaasaa Bannaa Tsamay. Wanti asii ijaarsi gamana irraan argitan kuni Mana yaalaa titu asitti ijaaramaa jira. Akkasuma biiroolee gara garaa illee of keessaa qabaa jechuudha. Naannoo kanatti hawaasa hedduutu hawaasa hedduutu diinii bareedaa islaamummaa fudhatee islaamummaa alhamdulillah gara gadaan usanniin biiroolee warrootiin qarqaarsota gara garaa warrootiin hooggansa akka bulchiinsaa gandootaa maalii kunniin itti fayyadamanidha. Kun amma bannaa tsamayii jedhamu keessatti argamna. Eeganaa waan kanaan wal qabatee masaajida ijaaruu qabna yaada jedhu hawaasa keenna eeganaa ammallee hayyoota gara garaa gara dhaabbata tola ooltummaa Yoonayaanaatiin dhiyeessinaan obboleessi keenna tokko Rabbiin duniyattillee isatti badhisee badhinna aakiraallee Rabbi Firdoosii Rabbi isa haa dhaalchisu maqaa kiyya nan dhahinaa Masaajiddan iddoolee gara garaa irratti deemaa takka jedhaa. Ka kana boodaallee yoo Rabbi fedhe isin wajjiin jirra. Kaa yoo teessan jaalanne isin wajjiin hirmaanna jechoodhaan qorqoorroo 800 nuu kenne. Qorqoorroo inni nuu kenne 800 keessaa yoo Rabbi fedhe 100 fi torbaatama asitti buusu jennaa jechuudha. Amma konkolaataan fe'eetiin fidaa jira. Akkasuma ammallee obboleessi keenna tokkos waan mismaariitii fi wantoota ijaarsaa mukaa wantoota gara garaa keessa naa oolchaa jedhee hirmaate. Akkasumas obboleessi keenna tokko Ameerikaa irraa eegana ammallee ijaarsa masjiidaa irratti hirmaate. Akkasuma obboleessi keenna inni biroollee Abbaa Aziizaa jedhamuudhaan beekamu, anillee haga humnaatiin qooda keessaa fudhadha jedhee hirmaate. Hunda isaaniitu Rabbiin isaan irraa haa jaalatu, jannata ofii Rabbiin isaan haa qubsiisu. Iddoo yeroodhaaf akka masgiidaatitti ijaarame jechuudha. Masgiida bara. Masgiida wanni kun. Waan akka masgiidaatitti ijaarame kan argaa jirtan kana ustaazni keenya Sheek Habiib Leencaa achi keessa jiran. masjiida keessa taa'aa jiran jechuudha. Mee rabbi fedhe inshaallah walumaan seennee ilaalla. Hawaasa keenya iddoo kana irraa hirmaannaa obboleeyyuun kenniin qorqoorroo fi akkasuma mismaaraa fi mukoota wantoota gara garaa irratti taasisan inshaallah ijaarsa ijaaruu hennaa. Kuni iddoo hawaasni keessatti eegana haraa baafatu jedhameetiin hanga masgiinni ijaaramuuf tartiiba godhameedha. Yoo rabbi fedhe inshaallah amma gara ijaarsa lafa safarutti deemaa jirra. Sa lafa safarutti deemaa jirra. Ustaadni keenya Ustaad Muzayyin illee nu wajji jira. Ustaadni keenya Sheek Habiib illee nu wajjin jiranii. Sheek Tamaam, shufeerri keenya Birhaanu, ifnana Islaamummaatiin kan Rabbiin bareechee diin bareedatti as dhufeetiin yeroo ammaan tanaa ustaada keenya kaddamuu irratti argamu. Mee akka waliigalaatitti ustaada waan kana yoom asitti ijaarame inni kun? Yoom ijaarame?

musmaara xiqqo xiqqoo tana bitanii mukkiin garii bitanii Abdusalaam sharaan kun jihaan garasii kuma kudha shan naan jedhe jihaan gamanaallee kuma kudha shan naan jedhe. Aha guutuu miti?
Ee lama wali qaxxalaniiranii miti Ee, bifa kanaan dalagamee jedhan. eshi. Amma har'a ammoo Ustaaz Xaalib Buridallaa rabbi darajaa isaanii ol haa fuudhu imkaaniyyaata guutuu tokko rabbi itti haa kennu Ammuma masjiidni sadi ijaaramuuf qophaaheera jechuudha. Sadi. Qabatamaami dubbiin kun. Akkan. Masjiidni sadi ijaaramuuf qophaahee jira. Ustaaz xaalibuun halaqaata ilmiyyaa gargaaran. Raabixaa halaqaata ilmiitiin wal qabatanii deeman. Ulamaa'aan wal qabatanii deeman. Dubbiin tun akkanumaami. Akkan. Ra'iisan raabixaa halaqaata ilmii warra diin rabbii ijaaruuf deemu keessaa inni tokko Sheek Muzayyan akka argitan kan kunoo inni tokko sheekota keenna sheek tamaam hajjiiti jechuudha. Gammoojjiin hmm? wanna sujuuda gochisiifte jechuudha ta'an. Warroota raabixaa halaqaata ilmii ijaaran kanaan wajji ustaaz xaalibuu wal qabatanii mukni jiin karraa ajaa'ibatti fe'amee Siinoon guutuun dhufaa jira. Qorqooroon jinka irraa qorqooroon dhufaa jira. Anaaxiin kunoo as jira. Mee wanti isa irraa naa fuudha. Akkamatti taranii isa irraa naa fuudha. Finfinne irraa shaashamanne buufnee shaashamanne irraa jinkaan finnee jinka irraa ammas fi'aadha qorqoorroo. Waan isin ajjabu.
Nama tokkotu qorqoorroo dhibba saddeet ni jira.

masgiida lammataati asii miti iddoo nuti itti naqee salaanne sanitti suuraa keessaniif jamaa keenya arge dirqama anillee qorqoorroo ni yaadhare qorqoorroo ammoo baleessi keenya kun eega shaffane isaa muka keessa oolchine walumaa galatti ijaarsa masgiida keessa ooli jechuudha namoonni biroollee abbaa diidaa jedhamanii haquma humnaatiin parsanti akka wannaallee ta'uu baatu warroota hirmaatantu jiranii walumaa galatti achi ansis obboleeyyuun keenya karoora keessan kana kaayoo keessan jaalanne ka ulamaa'ii kan manaa baasi ka du'aata babbareedaa kana manaa baasi kaayoon teessan teenna Subhanallah. waan diinii keessatti si wajjin jira jedhanii Subhanallah. lafa sin argitan san birrii ilaha kuma dhibba afuriif shantamallee argannee jira allahu akbar Allahu akbar. Allahu eegana akbar. haannaa mursii keessatti Allahu akbar. birrii dhi- lafa- lafaan bitanu nuu kennaa jenne jalqabne dhibba lama arganne jenne dhibba lama irraa deemne wayin geenne jenne dhibba Allahu tokkoof akbar. shantaman nu hanqa jenne Allahu akbar. dhibba tokkoof shantamallee xumurre dhibba afuriif shantama illee arganne. Hawaasa dhume kana- jechuudha. Dhume wata. Amma waan goonu dubbiin tun ajaa'iba. Wanni bara barahaa kana keessa as nu fide Shee Muzayyanoo kiyya nama kuma lamatu as jira ka shahaadaa qabate. Gad xiqqeessinee himaa irraa bara. Masjiida duraa ka amma lammaffaa sun kuma lama. Kuma lama. Sitti iyyuu namni inni islaama hee. Waan isin ajaa'ibu ila kunoo as nama kuma tokkoof dhibba shaniin ga gad xiqqeessinee himu. Asitti illee. As keessatti. Ayyo. Ila kunoo gaara nu duubaa kana gartanii Eh, nama dhibba afur moo hagam gaha namni duuba kanatti naannoo naannoo xurumbaa itti afuuffame san jechuudha. Ganda kana keessa amma kanaan jedhaa jiran nama dhibba tokkoof saddeettama gahaa jedhaa jiran. Dhibba tokkoof saddeettama jira.
Hiikkaan kanaa hawaasni achii kuma achii kumaaf dhibba shan achii dhibba afur asii akkana jennu kun barsiisaa dhabuun rakkisaadha. Maziin tokkochi wayii jiraa. Tokko hin jiru. Wallaahi hin jiru. Tokko hin jiru. Yaa ummatal islaam abadan itti gaafatamtan. Wallaahi islaamni du'aadhan safamarra deebiteetiin kama ijaarame keessa zim jettee teettu. Kan yaadin ka portokola ofii eeggattee teettu abadan rabbi si gaafata. Hawaasni achi kuma lama achi kuma nu jennu kun wabillaahi tallaahi maziya tokkocha hin qabu.

waan nama rabbi barsiisu rahmata anarra isaa haa kaa'e. godhu rabbi rahmata as koottaa sheekha kish Kottu. amma bara wanni dalagaan tun insha Allah faayidaa qabatte jennee nu yaadnu jechu sheekonni kun shaashamanni irraa dhufan akka amma oo'aaf uffata mulqatanii akkana jiran malee sheeka guddaadhaa bara Allahu akbar. mee dhiirti kuma kudha shan sheeka kanaa jedhaniin kafalla jettu jirti Dhimma baati. hin Amma baatiin namni ba'aa jira. Omaa jira. isaan kun bara masjida ijaarame kana keessatti jum'aa salaachisuu hedan imaam khatiib Isaan kun qaraasisaa hedan gad taa'anii Qur'aana. Isaan kun daa'ii ta'anii gaara kanniin lukaan dhaqaa da'awaa godhuu hedan. Hujii sadihii afur itti fe'anne. Zaawiyaa akkanaa tana amma kana yoo asi geessine jechu kana diiguu hennaa bara. Diignee feenee bakka biraa finnee achi kaayuu hennaa jechu. Qabaleen kun qabalee gudda'a. Bannaa, Tsamay, Woradaa, Dabuub, Oomoo, Shaalaa, Qabalee keessatti hawaasni sallame haddiin qabu maziidni tokkochi hin jiru har'a maziida finneef. har'a sheeka fidneef. Haalli kun haala gaarii bobba'amuu qabaa jechuudha.